Gwyddoch chi bod llai na tri y cant o ffermwyr Cymru dan 35 oed? Mae pobl ifanc yn ei chael hi'n eithriadol o anodd i fachu ar y cyfle cyntaf yna i ddechrau maethu. Mae tir yn ofnadwy o ddrud ac mae'r gystadleuaeth amdano Yn ofnadwy o galed. Mae Elen Gwen ac Ywain Lloyd Jones wedi geni a'u magu ar ffermydd. Elen yn Nyffryn Clwyd ac Ywain yma yn Sir Fôn. Mae gan y ddau swyddi llawn amser, ac ar hyn o bryd maen nhw'n rhentu tir yma ag acw rhwng Gaerwen a Llanerch-y-medd. Ond maen nhw'n chwilio am ffarm.
Ges i 'y ngeni ar ffarm Yn pen draw yn Ynys Môn mae'n Mynydd Mechell. Dwi'n ia, bod yn ffarmio wrth ymlaen i Brifysgol Aberystwyth i wneud gradd amaeth y busnes o fyno. Dwi'n erbyn hyn dwi'n gweithio i Mirion Davies, dwi'n masnachwyr amaethyddol yn Dimbych, ond dwi'n cyfro Bangor a Sir Fôn. Mae'n reit brysur. Dyn ni'n byw yn Llanechmedd ar hyn o bryd. Dwi'n gweithio llan amser i DPJ Foundation um, a trio jyglo ffarmio ar un pryd. Mae wedi bod yn gyfnod reit um, chwithig, rili, really, a trio ffeindio tir rent yma mae fanco, a enwedig adeg wyna, da ni'n ni troi mae Haren yn gwybod bod gennym ni ddim shed a bod gennym ni ddim tir. Ond i, i gario ymlaen ffarmio, rhaid ti'n ei siŵr bod gen ti'r stoc iddo fyny, so rhaid ni ffeindio shediau yma a darn o dir yma mae fanco, a nôl a mlaen yn yr yn adeg wyna ti mewn un lle a fi'n rysio i lle arall a gen i cameras yn fama fan 'cw ag o'dd o jyst yn lot o waith trio cyrredd bob man. O'dd o tua awr a hanner jyst yn y car yn dreifio o gwmpas yn y bore i i gyrredd llefydd. Faint o stoc sy 'ma ŵan? Yn fyma ar hyn o bryd ma' 'na hanner cant o feic roes i fy Nhywyn. Dyn faint sy 'ma? Eighty, eighty five owens sy 'ma. Dan draed rhein. Dyn ma' gynnon ni un bod udarn thirty fynno. 16 fy herin Biltex blwydd i werthu gobeithio, os fydd yna dred, ha yma. Mae ni wedi cadw 25 o ddefe Biltex blwydd ymlaen, a mae yna bron iawn i 60 o ddefe Biltex pyr hwn, efo'i hwyn. Arygl, mae yna stoc, Helen? Oes, jyst dim ffarm, de.
Yn naturiol, mae Elen ac Owain eisiau gosod gwreiddiau. Yn ystod y ddwy flynedd dwethaf, maen nhw wedi trio am naw fferm, ond yn aflwyddiannus. Pam dach chi'n meddwl nad ydach chi 'di bod yn llwyddiannus hyd yma? Un peth 'da ni 'di sylwi oedd rhywun yn deud, un o'r ffermydd, bod gennyn ni ddim digon tu ôl i ni. Um, efo stoc, um, sut da ni'n symud ymlaen, bod ni ddim hefo tir i gadw'r stoc, i godi niferoedd stoc ni. Mae o'n job. job. Dyna, dyma beth ni'n eisiau gwneud. A unwaith dyn ni'n cael yr galwad ffôn ar ôl cael yr interview a deud bod ni heb bod yn llwyddiannus, mae'n... Oh, mae o'n, mae o'n hitio ni. Ti'n mynd i'r oriau mewn, da ni'n neud plan i gyd yn hunan, o scratch. Neud business plan. Ie, yeah, ti'n gorau gweithio dy hyn i fyny. Ti'n gorau neud prisiau, ti'n gorau cael yn dy mindset, da ni'n cael y ffarm yna, dyna bydd yn neud yn cia. Ti'n mynd i gymaint oriau, gwaith i mewn, digon ffodus i gael shortlist champion. Dyn, cael y dreaded phone call. Da chi'n mwyn llwyddanus. Mae rai bod ni'n neud rhywbeth yn iawn i fod wyth gwaith ar y shortlist, ond mae o'n tor calonus ofnadwy pryd ti'n cael y phone call yna yn dweud bod ni ddim wedi cael y ffarm yma. Oh, mae'n job. Mae yn job. Da ni'n agored i gweithio fo rwy'n arall, so da ni dal i ddysgu, dal i gael profiad. Um, jyst y cyfle yna i allu symud ymlaen a neud be 'dan ni'n mwynhau yn neud a fel ti'n deud i i godi nifer stoc a gweithio efo be' sgynnyn ni a neud y gore 'dan ni'n gallu. Ma' ffermydd 'ma'n fwy na jyst busnes i i teuluoedd mae o hefyd yn gartre so mae o'n anodd i bobol roi fyny i'r fferm s- swn i'n dallt yn iawn efo mam a dat ond mae o'n bwysig i ni ga'l yr yr step i fyny i bobol ifanc i drio i drio ca'l ffarm i drio amaethu yng Nghymru ac i gario mlaen a dwi'n me'wl... Jyst cael troed ar ystol di. Wyt ti'n barod i adal Sir Fôn rŵan? Wel, os mater o raid fy raid bydd. Digon hawdd yn ôl di. Dyn nhw'n cau'r bont yn ddiron. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig, mae digon hawdd i ni allu deud, da ni, di, da ni wedi tywed, meddwl Am y ffermydd yma yn Lloegr a Scotland sy'n dod fyny, ond... Dwi di. Do, ond dyn ni eisiau aros yn yn cymdeithas, yn cymuned. Maen nhw'n Gymry ifanc, brwdfrydig a gweithgar, ac mae calon y ddau yma yng nghefn gwlad. Os ni'n cael y cyfle yna i symud ymlaen, gobeithio yn yr amser agos yma gawn ni, gawn ni gyfle i fynd ar ffarm. Um, mae'n anodd iawn ar hyn o bryd cario ymlaen fel dan ni. yn rent y tir yma fanco. Mae yna lot o hogiau ifanc yn sal drwy traed ar yr ystol o'i mewn i'r byd amaeth. A dwi'n meddwl sy'n braf. Sy'n braf cael y cyfle i fynd ymlaen a jyst dilyn breuddwyd.
Mae rhywun yn gallu teimlo anger Elen a Gowain, a hefyd teimlo i rhwystredigaeth nhw. Ond mae'r ddau yn byw mewn gobaith, a pan gawn nhw fferm, mi fydda ni'n ôl i'w holi nhw. Pob lwc!